Den Invité vun der Redaktioun. Invité beim Monica Camposeo ass haut de Moien den Dokter Jean-Marc Wagner. Gudde Moien, Här Wagner.
Gudde Moien. Dir schafft am CEPAS, dem Centre Psycho-Social et d'Accompagnement Scolaire, a këmmert Iech ëm d'Coordinatioun vun den Educateuren an Educatricen an de Lycéeën. Bestëmmt hunn eis Nolauschterer och scho vum CEPAS, also dem fréiere SPOS, héieren. Kënnt Der wënschlift kuerz erklären, wat den Ënnerscheed tëscht dem CEPAS mat S an Ärem Service, dem CEPAS mat C, ass? Ganz gären.
De CEPAS mat C ass eng Administratioun vum Erzéiungsministère, déi d'Coordinatioun vun de Services psycho-socio-éducatifs iwwerhëlt an do d'Missiounen an d'Funktiounen och definéiert. An do fält ënner anerem eben de CEPAS, wéi Der scho gesot hutt, an de Service socio-éducatif, den SSE, wou eben haaptsächlech Educateurs an Gradué an Diplôméen ebe schaffen. Dat heescht, jo Dir maacht d'Offer an de Lycéeën souzesoen. Wéi kann ee sech déi non-formal Jugendaarbecht vum Educatiounsministère da virstellen? Kënnt Der do Beispiller nennen? Bah, dat ass e wichtege Pilier. Déi, déi non-formell Bildung ass am Fong eng Approche, eng Method, déi, déi an de Schoule relativ nei ass. Säit 2017 ass dat offiziell am Gesetz ee verankert ginn, datt esou e Service socio-éducatif gëtt. An, an d'Idee hannendrun ass eben, déi Jonk ze erreechen op eng, op eng Aart a Weis, déi eben net, an deem formelle Kader vun der Schoul méiglech ass. Dat heescht, dat sinn dann éischter Aktivitéiten, déi no der Schoul ugebuede ginn, respektiv an der Mëttesstonn, an de Pausen an op enger, op enger, op de Ressourcë, soll mer soen, op de Ressourcë vun de Jonken eben opbauen. Dat heescht, et geet net drëm, e gewëssene Curriculum eben duerchzeschaffen an herno ze evaluéieren. Et geet drëm, tatsächlech ze kucken, Wou stinn déi Jonk? Wat sinn hir Ressourcen? Wat sinn hir Stäerkten? A wéi kënne mer déi nach weider verbesseren an ausbauen? A wéi kommen déi Jonk da bei Iech?
Eng eng Method ass, dat ass eng Method, déi mir ëmmer versichen och och un eis Professionell ebe weiderzeginn, den aller vers. Dat heescht déi Jonk siche gonn op Plaze wou se sinn. Si komme ganz selte bei déi Erwuessen, well awer trotzdem eng Distanz do dotëscht ass, tëscht engem Jugendlechen an engem Erwuessenen. Dat heescht den éische Schrëtt ass bei déi Jonk ze goen, kucken op wéi enger Plaze stinn si. Lo net do iergendwéi spionéiere goen, mee einfach dohinner goen, mat hinne schwätzen, kucken wéi geet et hinne, wat maache se. wou wourop hunn se Loscht, an dann eventuell do och mat hinnen zesumme kucken, wien wien eng Offer do kann opbauen, dat heescht eng Aktivitéit, e Projet oder oder all méiglech jo Méiglechkeet fir sech selwer kënnen souzesoen weiderzeentwéckelen. Dat heescht ass eng fräi accessibel Offer eben jo op fräiwëlleger Basis wéi der sot, mee fënnt dat dann ënnert där Form och den néidegen Uklang, also ass genuch Interessi do? Ah, déi Jonk, déi sinn immens dankbar an immens frou, einfach vun der Idee hier, datt se net nëmmen als Schüler gesi ginn, mee als Mënsch, als Mënsch mat Schwächten, mat Stäerkten, mat Gefiller, mat Emotiounen, mat mat Wënsch, an eben net just reduzéiert ginn op dat, wat d'schoulesch, de schoulesche Kontext eben vun hinne verlaangt. An do ginn et ganz verschidden a ganz interessant Projeten, déi ronderëm den Eenzel-Lycée lafen. Ee vun deenen ass de Jugendtreff selwer. Dat ass eng Plaz, wou d'Jonk selwer kënne gestalten, dat heescht den Entworf vum Jugendtreff a wéi se eleng schonn d'Pousteren ophänken oder e Canapé erasetzen, e Kicker erasetzen. An do si se och fräi. Dat heescht, do ass net onbedéngt, dass se dohinner kommen a mussen eng Aktivitéit maachen. Dat ass tatsächlech eng Plaz, wou si kënne sech fräi entfalen an och einfach mol näischt maachen, einfach mol entspanen an vläicht Kollege gesinn an eng Partie Kicker spillen an. Wann dann de Besoin do ass, also och mat Erwuessenen, net wäit, sief et am Sall selwer oder sief et am Sall niewendrun, wou dann dee Jonke kann beiegoen an Froe stellen oder Diskussioune féieren an eben op eng Aart a Weis, déi net vun enger gewëssener Autoritéit tëscht dem Erwuessenen an de Jonken ebe gesteiert gëtt, mee tatsächlech eng op Aenhéicht ass. Wat gëtt dann am meeschte gesicht vun deene Jonken? Also dat jo lockert zesumme sinn, wat Dir elo beschriwwen hutt, oder awer datt ee wëll sech iergendwéi verbesseren an ech soe lo Tountechnik oder iergendwéi eppes weider léieren, wat een elo an de Schoulstannen net huet? Bah, do gëtt et vu bis. Dat hänkt och vum Lycée of, well all Lycée huet och seng eegen, seng eegen Atelieren a seng eege Strategien och, déi se ëmsetzen. Dat heescht, deementspriechend ass do. eng, eng, eng, eng ganz, ganz grouss Panoplie un, un verschidde Méiglechkeeten, déi eben hinnen zur Verfügung stinn. An der Regel, ech mengen, den Haupt, d'Hauptzil vun de Jonken ass tatsächlech einfach e Raum zu hu, wou se entspanen kënnen. Ech mengen, dat ass dat, wat hinnen am meeschten zouseet. A wa se eng Fro hunn, eben wou se net mussen dann extra bei en Enseignant goen oder bei soss een, een Erwuessenen, wou se da mussen e Rendez-vous froen oder laang waarden, dat hei ass eppes, wat direkt accessibel ass. An dat ass dat, wat de Jonken och immens. fällt. Dir hutt et elo ugeschwat, dass all Lycée seng eege Strategie huet. Dat heescht, et hänkt vum Lycée of, vun der Direktioun deelweis, jo, ob wéi déi Offer ass an wéi ausgebaut déi Offer och ass. Misst dat net méi eenheetlech sinn? Jo. Genau, fir do ze präziséieren, also d'Missiounen si scho kloer. Dat heescht, all, all Service huet seng Missioun a seng Fonctioun, déi en am Lycée soll ausüben. Mee wéi se ausgeübt gëtt, dat heescht, oder wou de Schwéierpunkt geluecht gëtt, dat hänkt tatsächlech vum Lycée selwer of. An do si mir och do fir ze begleeden an esouwuel d'Direktiounen wéi och wéi och d'PSE, also d'Personnel psycho-socio-éducatif, fir hinnen do eng Ënnerstëtzung ze bidden, wou mer och soen, ok, déi an déi Richtung kënne mer goen. Well dat Wichtige ass och, datt si selwer dat kënnen evaluéieren, dat heescht, datt se dat plangen, de Projet oder déi Aktivitéit, datt se dat herno dokumentéieren, da eben och fir och ze weisen, wat gemaach gouf, an een och ze evaluéieren, fir ze wëssen, Huet dat tatsächlech eppes bruecht dem Jonken oder ass dat méi eppes, wat eis an der Idee als Erwuessene gutt gefall huet, mä de Jonken awer net wierklech erreecht huet? An dat ass eppes, wou mir och do ënnerstëtzen vum Centre ressources vum CEPAS aus. An, jo, géing et deene Jonken, also kéint een net méi Jonker erreechen, wann ee vläicht och mat de Proffen, Enseignanten eben an de Schoulstonnen zesummeschafft, fir dat och eben an de Gebaier esou méi eenheetlech ze maachen? Dat ass e gudde Punkt.
Et gëtt heiansdo gëtt et esou duergestallt, als ob dat iergendwéi zwou verschidde, wéi soll ech soen, also a Konkurrenz mit Approchë wieren. Ass et awer net. Also déi non-formell an déi formell Bildung sinn am Fong complémentaire. Dat heescht, dat ënnerstëtzt sech géigesäiteg. Dës verschidde Jonker, déi sinn halt méi interesséiert u Saachen, déi eben net an dem akademesche Schoulëmfeld ebe gefuerdert sinn, déi awer an deem non-formelle Beräich an der Schoul kënnen da gefuerdert ginn, souzesoen. Da si se méi motivéiert. An dann hunn se déi eventuell och dann herno besser punkten an der Schoul. Dat heescht, dat ass eppes, wa, wou, wou een, wou een sech géigesäiteg kann ënnerstëtzen. Wou ech och soen, wat eng, eng Idee wier a wat a vereenzte Lycéeë scho gemaach gëtt, wat awer nach fir mech méi misst ausgebaut ginn, ass déi Kooperatioun tëschent den Enseignanten an den, an den, dem Personnel psycho-socio-éducatif. Nämlech, dass dann vereenzel Projeten an de Schoulstonnen och ëmgesat kënne ginn, awer mat enger Aart a Weis, déi eben net engem, engem Curriculum entsprécht, mee halt, tatsächlech eppes ass, wat vun de Jonke selwer kënnt, wou dann och eng aner Method kënnt, déi eben méi op enger Fräiwëllegkeet baséiert an op enger op enger ressourcenorientéierter Method. An dat wär eppes, wat also wou ech perséinlech géing begréissen, wann dat an de nächste Jore géing nach méi ausgebaut ginn. Wéi kann déi Zesummenaarbecht dann ausgesinn? Ginn et do scho gutt Beispiller? Jo, do ginn et scho scho wierklech vill Beispiller, gutt Beispiller. Muss een och soen, et sinn och vill Lycéeën, also d'Enseignanten wéi och d'Direktiounen, déi ganz oppe sinn fir fir déi déi nei Aart a Weis, well dat sinn och Skills, déi eben an an dem 21. Joerhonnert ëmmer méi gefrot ginn. Dat heescht, dat sinn dann och Gruppenaarbechten, déi ausserhalb vun der Schoul, vum Schoulgebai och kënne stattfa fannen, wou se déi Jonk dann huelen an an eben op Plaze ginn, wou se normalerweis net géingen hikommen a wou se dann eben a implizit, an där Aktivitéit wou se maachen, eben och Saache léieren, déi se an hirem Liewe kënnen ëmsetzen, sief et déi Soft Skills, vun deenen ëmmer geschwat gëtt, sief et an digitaler Welt, wou se dann och do programméiere kënnen, respektiv och an Spiller spillen, wou et och elo eng relativ interessant Publikatioun kënnt iwwer Serious Games, wou déi pädagogesch Approche zu deene Spiller eben méi am Virdergrond steet an déi Jonk awer trotzdem mat enger Aart a Weis, déi net schoulesch ass, eben. do no vir bruecht kënne ginn. Jean-Marc Wagner, Dir sidd Dokter an den Erzéiungswëssenschaften. Ass et dann, jo, wichteg eeben déi non-formal Bildung och ze professionaliséieren, also nach en Niveau weider ze goen? Absolut. An dat ass dat wat ech virdrun erwähnt hat, nämlech deen Aspekt vun der Dokumentatioun a vun der Reflexioun a vun der Evaluatioun. Dat heescht, an dat ass e Cyclus, dee muss interioriséiert ginn. Dat heescht, dass bei all Aktivitéit, déi ee mécht, dass een do am Kapp och kritt, wéi dokumentéieren ech dat, wéi kann ech dat verschrëftlechen a wéi kann ech dat herno evaluéieren, sief et iwwer Questionnairë, sief et mat Jonke selwer kucken, okay, wat hutt Der dobäi empfonnt, wat kéint Dir besser maachen. An do muss een och natierlech Qualitéitskritären entwéckelen, respektiv sech iwwerleeën. An dat ass halt méi schwéier an der non-formeller Bildung. Well an der formeller Bildung huet een dann d'Prüfungen, do seet een dann, ok, hei dat an dat ass richt, dat an dat ass falsch, e Feeler ënnerstrach. An da kritt een dann Punkten herno an dann ass dat Ganzt zertifikativ. An der non-formeller Bildung muss een do eng ganz aner Approche hunn. Do muss een halt kucken, méi dat Tëschemënschlecht an de Virdergrond stellen an och eben duerch Gespréicher mat de Jonken an duerch ëmmer erëm dee konstante Feedback eben ze kucken, wou een, wou een do steet an wat een erreecht huet. An dat ass eppes, wat mer elo amgaang sinn och op nationalem Niveau mat, mat enger, enger gewëssen Unzuel un Educateuren eben auszeschaffen, wou een, wou een och kucke kann, wéi déi, d'Aarbecht an der Zukunft vun de, vum Service socio-éducatif kann ausgesinn. Wéi ass et do tëscht den Acteuren, also, jo, méi eben d'Proffen op där enger Säit, d'Educateuren, d'Educatricen op där anerer Säit, den Educatiounsministère? Zitt do jidderee mat?
Ah, et ginn, et, wéi gesot, dat ass en Thema, wat eeben och net ëmmer nëmmen op, op, op en, wéi soll ech soen, Verständnis eebe stéisst, well do sinn awer ëmmer Visioune vu Schoul, déi halt immens, immens rigid sinn an engem gewësse Sënn, wou ee seet, hei, dat an dat muss gemaach ginn, do dierf sech näischt änneren. E Wandel ass eppes, wat an Educatioun ganz schwéier gelieft gëtt. An där ginn et natierlech och, an do ginn et natierlech och Resistenzen, déi, déi een, déi een do muss iergendwéi aus dem Wee schafen. Mä an der Regel, wann een awer de Leit erkläert, wat ee plangt ze maachen, wou et soll higoen a wat de Virdeel dovun ass, dann hu mer selten, datt do iergendee sech sträubt oder total géint setzt. Tischler, Jo, et ass nach, nach Aarbecht do. Dat war de Jean-Marc Wagner vum CEBAS an Dokter an Erzéiungswëssenschaften. Merci fir Äre Besuch am Studio. Merci villmools.